Ну, завод дип, энекәш, безнең тирәдә иң якын завод шул КАМАЗ заводы инде, әйе, КАМАЗ. КАМАЗ? Әйе. Какой КАМАЗ? Ник КАМАЗ, грузовик, самосвал, ник КАМАЗ күргәнең юкмы ни? А, я так понимаю, вас назвали в честь знаменитого грузовика КАМАЗом, да?

Кода? Да, да, куда. А, кода. Да. Ну, кода минем Рим исемләе. Рим. В Рим? В Италию? Ник Рим әйе, ну, Италиягә барганы жуганы.

Халисә? Да, да, колесо. Нижнекамский Халисәме? Да, да, Нижнекамский колесо. А, әйе, Ходаның хатыны Халисә Нижнекамскийдан. Так. Бөтенесен беләләр болар, а? Алар инде бер 25 елдан артык бергә яшиләр, ике малай үстерделәр. Ну, Кода белән кодагыйны бик яратып бетермим мин, конечно. Теге кызны да шул малайларына кияүгә бирмәгән булыр идем. Шул ул бу булып кына. Яра, бәхетле булсыннар инде ансы. Ну, боларның инде тормышны Халисә үзе алып бара. Кода эш яратмады инде ул. Кода күбрәк өйдә ятты, әйе. Кодагый бер үзе тормышны тартып, сөйрәп алып барды, эшләде. Халисә гомер буе базарда әйбер сатты.

А, так значит, детей в деревне около сорока. Әйе, сарык, сарыклар да үрчетәләр. Ну это же хорошо, значит у деревни есть будущее. Я думаю, это переход на новый уровень и шаг вперед. Ә, Ишәкләре юк, ансы юк. Так, чей телефон ваш? Да, минем телефон Э, салды. Выключите, пожалуйста, немедленно. Выключите. Алло, әйе! Син кая йөрисең, алкаш, а? Тагын арак артыннан кибеткә киттеңме? Нинди аракы, нинди кибет? Ана теге, син сыер савып кергәннән соң яратып карый торган Малаховта кунакта утырам. Телевизорны ачып кара әнә, ышанмасаң, беренче каналны. Нинди Малахов? Әкият сөйләмә миңа! Әкият сөйләмим, ач тиле Ачам? белән. Ач, ач. Ачам хәзер. Ач, хәзер күрерсең. Ә-ә-ә! Күрдеңме? Әстәгафирулла! Хәзер сәлам әйтәм сиңа, хаты куй, карак күрмичә тор дип. Әй, Извините, мә, это сейчас вот кесәңдә что было? Кара әле, хатын шалтырата. Бер сәлам әйт инде минем хатынга, ә, күңеле булыр. Сине бик яратып карый инде көн дә, бер сүзең аңламаса да. Не понял. Ник минем хатынга сәлам әйт! Э, не понимаю, по-русски, пожалуйста, если можно. Я, я же русский. Э, татарча да белмәгәч, ни пычагыма утырасың соң син монда, балакаем? Аны беләсең килсә, сезнең бабаларыгыз кайчандыр татар булган. Беләсеңме соң син шуны? Ә үзең өч сүздә татарча белмисең, утырасың монда баш селкеп. Аны сезнең тапшыруларны безнекеләр урлап бетерде бит инде әллә кайчан. Теге нәрсәле полишудис дигәненнән башваткыч ясадылар. Әйе, Якуб малаен яу ит алыштырды хәзер. Полишудис. Аннан теге сымак дигәне бар бит, сымак. Әйе. Сымак, да. Әйе, анысыннан татар халык ашлары ясадылар.

Жизни, Ришат, әйе. Так. Ник жизнене дә беләсезмени сез? Да, да, в жизни. Кара белмәгән нәрсәләре юк боларның, а? Ришат турында сорый бу алай. Да, да, решать. Ну, Ришат инде нәрсә әйтим? Ришат инде ул пляж. Әйе. Пляж? Әйе, пляж. Неужели в такой маленькой деревне есть пляж? Әйе, пеләш калды! Егерме сигез яшендә чәче коела башлаган иде, әйме? Бер ел эчендә коелды да бетте. Теге хатыны белән өйгә барганнар иде, шул ярамады ахрысы. Нәрсә дип атала соң әле? Ә, Көньяк, Көньякка, әйе. Коньяк? Әйе, Көньяк, во! Армения дигән илгә бардылар, Армениягә. Ничего себе! Вот вам деревня, живут как городские, у них есть там пляж, они там пьют коньяк, да причем армянский, еще чем вы там питаетесь? Тагын нәрсә сөйлим? Ну, җизни минем бераз салырга ярата инде. Менә әз генә шампанский эчсә дә, авызыннан шундук аракы исе килә. А, фундук арахис. Әйе, шундук аракы исе. Понятно, понятно. А что-нибудь мясное есть в меню? Тагын нәрсә сорый инде? Әй, Аллам. Ну, җизниләр инде минем мала сырыйлар. Ну, боларның теге сыер, бозау, сарыктан кала теге нәрсәләре бар. Бар бит әле теге, йөри бит теге. Нәрсәләр. Дуңгызлары, дуңгызлары. О, ветчины юлаларның, ветчины. А, ветчиной, ветчиной. Әйе, көне-төне шиной. Аның тавышына түзә торган түгел. Ну, мин үзем чиста мөселман, шуңа күрә дуңгыз ите ашамыйм. Әй, Бераз шашлык кына. Понятно, понятно. А у вас там вот э, в деревне погода какая? Э, говорят, что у вас зимой только буря. Төлке, бүре бар инде ул энекәш. Ну, алар урманда, алар авылга якын килмиләр. Шуңа күрә бөтен маллар исән-сау, Аллага шөкер, сыер да, бозау да, сарык та.

Инде камаз сөйлисең ул баядан бирле, ә? За то, что приехали в нашу студию, дай вам Бог здоровья. Э, Я вот тоже одно слово выучил по-татарски. Рахмат бигзур сезге. Вот так. Ого! Кара әле! Татарча да белә икән бит бу! Молодец, энем, молодец! Менә шулай татар телен күбрәк өйрән, яме? Бабаңнарның телен онытма. Икенче килгәндә гел татарча сөйләшеп утырабыз, Алла бирсә, яме? Ярар, рәхмәтегезгә үзегезгә рәхмәт, чакырган өчен. Әле менә сез чакырмаган булсагыз, Мәскәүне күрмәгән булыр идем, ятар идем шул авылда бер нәрсә күрмичә, белмичә. Ә, энем, кара әле, минем сезгә бит күчтәнәчләр дә бар әле. Ул теге монда килгәндә күчтәнәчләр белән килергә кирәк икән. Менә монда биреп җибәрделәр, саклап кына алып килдем. Ба, энекәш, бисмиллаңа әйтеп ал. Ба. О, это же сова! А чья? Э, Чия? Да, да, чья? Э, Чияләр бетте бит инде нөкәш. Апаң морозильникка тыгып катырып куйды. Э, Мин белмәдем, чия кирәген алып килә идем. Авылда компот вареньесы бар иде, нитсә кирәк булса. Нет, нет, э, вы меня неправильно поняли. Подарок чей? Откуда сова? Саба? Да, да, сова.

Сәди, гармун дейме? Да, гармошка, ля-ля-ля, сыграйте. Э, э, әйе, ни, гармунды алып килгән идем. Әгәр мөмкинлек булса, теге бер телевизордан күренгән, күренгән авылдашлар каршында, бөтен туганнар каршында бер җыр әзерләп килгән идем. Инде мөмкинлек булса, әйе. Микрофон. Аплодируем Останкина. Так, аплодисменты. Давайте, приступайте. Менә Мәсхүт э, кем әле син? Ә, Малахов. Менә сиңа багышлап татарча такмаклар язган идем мин, әйме? Ну, син татарча аңламагач, поезда килгәндә бер шигән хатыны шул такмакларга тәрҗемә ясап бирде. Юл буе ятладым инде. Гомергә урысча сөйләгәнем дә юк, җырлаганым да юк. Ну, маташтырып карыйм хәзер, яме. Давайте.

Охрана! Охрана! Держите его немедленно! Охрана! Кредит юмор театры саба сабалары белән Калдырып киткәннәр. Ризат Рамазанов һәм Илдар Ялалов. Ямалиев. Ә Камалиевмени? Ямалиев. Ә Ямалиевмени? Әйе. Ямалов иде уже.